Дьокуускай куоракка Платон Алексеевич Ойуунускай аатынан түмэлгэ саха норуодунай суруйааччыта Миитэрэй Наумов «Отут кэпсээн» диэн кинигэтин сүрэхтэниитэ бэрт сэргэхтик, истиҥник буолан ааспыта. Тэрээһиҥҥэ кэлбит дьон суруйааччы айар үлэтин, олоҕун суолун көрдөрөр бэртээхэй быыстапканы астына көрбүттэрэ. Бу быыстапканы литературнай түмэл уонна национальнай библиотека холбоон туруорбуттар. Сүрэхтэнии кэмигэр үгүс дьон бу отут кэпсээн тула бэйэлэрин санааларын атастаспыттара, суруйааччы туһунан истиҥник санааларын эппиттэрэ. Мин кыыл-сүөл туһунан ити отут кэпсээннээхпин бу билим суохтаан билэн бараммын кинилэри барытын бииргэ холбоотаһарыахха диэн атын атын кинигэлэргэ сылдьаллар араас кэмҥэ суруллубуттарын быһыытынан онон оттон ону дьэ хайаан даҕаны оннук оҥоруохха диэмин уотук кэпсээнинэн оҥордум ону бүгүн үөртүлэр Хахаа хуруйааччылырыа кимиэхэ да хуоҕабыт диэн нуолунан баран бу туох сааһыран баран бу маннык тугу мунньан таһаарар таһаарыстым мин үлэм отчуота буолар. Хэтте уон биэс сааспар отут кэпсээни хуруйбутум диэн бараммын аҕы хооммар Отут биэһи уруйан тиийдэрбин диэн баҕалаахпын. Барыгытыгар махтал. Ааҕааччы саха киһитэ бу тымныыга итии чэйин, сүөгэй үттэх чэйин суохтуурун курдук, итиигэ-буһууга сөрүүн кымыһын иһэрин суохтуурун курдук минньигэс тыллаах уус-ураннык суруллубут айымньылары ааҕыан баҕарар дии саныыбын мин. Дабы кэнники туох үчей бай маннык улахан айымньылар тахсаллар, кинигэлэр, онтон документальный аңаардааҕынан очеркайын курдук буолааччылар. Онтон бу Дмитрий Наумов курдук кырдьык киһи тэбис тэҥҥэ бу кини хуруйарын иһигэр киирэн хаалар, бу хуруйга баар дьону эбэтэр кыылы кытта тэҥҥэ ытаһа да үөрэ да ыллыы да олорор долгуйар тэҥҥэ оннук тыллаах-өстөөх айымньылар дьэ билигин сэдэхтэр курдук онон бу хайдары дьэ бар дьонугар наһаа үчүгэй бэлэҕи оҥордо дмитрий федосеевич отут кэпсээн диэн ононтон бу өссө мин биири билэтиэхпин баҕарабын оҕолор манны ааҕаллара буоллар диэн дьэ тулалыыр эйгэ уонна бу киһи уйан аһыныгас даҕаны эбэтэр буолланы бу олоҕу өйдүүргэ мин бартыгар бу кылгас кэпсээннэргэ онно барыта баар инньэ гынан бу кэпсээннэр хайаан даҕаны оскуола оҕолорун билиитигэр тиийиэхтээхтэр дии саныыбын ононтон бу маннык минньигэс уусуран тыллаах уусуран айымньыларынан биһи оҕолорбутун саха тылыгар тардыахтаахпыт тоҕо диэтэххэ билигин оттон мин туохха маны быһаччы этэбин туох алын кылаас үөрэнээччилэригэр анаммыт саха тылын төрөөбүт саҥа эҥин эбэтэр бала саха тылын үөрэтии ньымалара эҥин туох оҕону бу төрөөбүт тылыттан тэйитэргэ аналлаах курдуктар хайдары оннук били оҕо маны тардыһан туран бу мин төрөөбүт тылбын үөрэтэбин диэн үөрөкөтө бу уруокка үөрэммэт кэмэ буолла диэн мин эрэ буолбатах наһаа элбэх төрөппүт этэр уонна улааппыт оҕолор эмиэ ону билигин хонньуйа ахталлар холууру бу маннык уруоктар наһаа ыарахан иҥэн диэн курдук онон алын кылаас оҕолорун дьиҥэ биһиги оннук маннык моһуоктаабакка олох үчүгэй баайдык сахалыы чоргуччу хаҥарар бэйэлэрин санааларын тиэрдэр кына бу маннык үчүгэй айымньыларын нөҥө үөрэтэрбит буоллар диэн онуоха дьэ бу Дмитрий Федосеевич айымньылара саамай сөптөөх көмө буолаллар уонна онтон бу ол туһугар бу кинигэ хайдары бу Федосевич бэйэтин манна биһиги сахабыт тылын тылын оҕо даҕаны таптыырыгар улахан киһи даҕаны өссө төгүл маннык туох мин амтаһыйан туран ылынарыгар Олох бэйэтин дьиҥнээх өҥөтүн оҥордо дии саныыбын.
Миитэрэгин ауымап кинигэтин тутан турабын абыччаҥа тахсыбыт кинигэ ол туwaҕа аата даҕаны ураты курдук отут кэпсээн диэн ону буолла бу отут диэнэ бу три д диэн хайдах эрэ оннук курдук көстөр эбит бу кэлэн көрбүтүм инньэ гынан Барыта бу таһыттан аҕалаан олус ураты кинигэ. Мин бу кинигэҕэ таан тылы уруйдум. Инньэ гынан бу да кэпсээннэри билистэҕим аахтаҕым дии. Тон Митрей Наумовы дьон хайдах курдук кэрэхсээн ааҕарын мин билэбин. Туоҕа ордук ити Айаҥҥа гин ырыттахха, туоҕана аудио кинигэтин эмиэ оннук истэллэр эбит. Уонна оттон туохха мин бэйэм боһуттарга дойдубар хайылаан кэллим. Онно библиотека үлэһиттерин кытта онно кэпсэтии били барар. Биһиэхэ улууспутугар манна куруйааччылар кэлэллэрэ бу кэлэллэрэ эбитэ буоллар диэн оннук. Онно ылан Мин үөрэниһин биир бастакыннан бу Миитэрэй Наумовы ааттаатылар. Ол Миитэрэй Наумов биһиги улууспутугар кырдьыбатаҕа ыраатта дииллэр. Ол оннук курдугунна ааҕааччы күүтэр эбит. Инньэ гынан бу кинигэни олус үөрэ-көтө көрсүөхтэрэ, ааҕыахтара уонна дуоһуйа, дуоһуйуу ылыахтара диэн таһаныыбыт оннук буолуоҕа.